Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Collier's Greek Yogurt.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
United Colors of Benetton.
Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar.

Xanna. Filli Malta.
Filli sqalli jaw. Fej ġibni jaw. Immisma jim tak min illum. Tiċċajda jim.
Fiex indaq l-izveljari? Fl-erba, fl-erba u ħamsa, fl-erba u għaxra, fl-erba u kwart omnu. U normalment fiex indidu? Mm, saba u nofsi tminja, ma tanċina morning person, u ċekwa ħassaqsini probabli. Imma kif tqum mill-ewwel taqbad tiffunzjona tagħmel li għandek tagħmel jew għandek bżonn naqra ħin? Dal-aħħar sirt, insib naqra ħin għalija, per eżempju, eh, nqum sija qabel, nlesti bil-kwiet, għax qabel kont nqum ġirja malajr xawr. Allura sirt noħodha kollox naqra bil-relax, ngħidu l aħna ħadċawer, jirna. U t-prepara l-ġurnata. Isma, meta kont tfal, l-izveljerin fiex kien idoq.
Xi seba? Xi seba naħseb. Jekk xi ħaġa viċin ta'. U isma' meta kont tfal inti kont bħala qabel titlaq l-iskola tara naqa' television, naqa' cartoons. Eh, da żgur, mara, mara, mara, konna naraw x'kien hemm. X'kien hemm ta' żmienek? Tiger Man.
Tiger Man, isma' eh. ngħidlek ta' żmienek, isek xi wieħed iktar anzjan minni. Xi ta' mparek. Sena hemm differenza.
Eh, sena. U twilidna fl-istess ġurnata. Fl-istess ġurnata, fil-15 ta' u inti bħal tal-ġenerazzjoni tal-Wooden Spoon. Tal eh, mela.
Meta jirrabjaw miegħek. Kien jużaw għal wooden spoon. Ommi darba biss ħabtet ideja biex biex tgħidli biex tikkoreġini sewwa. Fekkita, Mbad garat li kull ma żabet bil-kċina. Mbad irrealizzat li aħjar tgara u tkisser il-wooden spoon mill-sabbat bidea.

Mhm. L-ingravata. Kont tagħmel inti jew kienu jagħmlu ilek? Le, jien kont nagħmilha. Dejjem jien għamil. Kont taflu dak kif id-dawwara, mela. zellu t-tela. U kellek ingravata minn dawk li minn qudiem kienu jkunu bl-ingravata bl-oqda. Umbat fuq wara, kollok il-laks tu tiġbed. Għatmar neċċieli, nakkwista waħda minnhom dawk. Provajt eh, nakkwista kemm il darba ma għatmar neċċieli. Ma għatmar kwista.
U kellek peċis fl-uniformi kien kollok peċis
Ommi kienet ehm, l-ewwel traqqa, sewa, tamilla ħafna punti, Scarface, kuna ġibu għek, stilel, u bat ehm, Naħseb peċis qatt ma għamlet li, jew tibdili li kienet l-uniformi għax tant kienet. Jien kien ikolli Marku Btejja ma' Ming Bejja fuq il-blazer kollha kemm huma bil-peċis kienu Jena tant kemm inġibhom rat li tarmihom kienet. U kon delettant tal-kopis, kon taqla ħafna kopis. Kopis ma tantx qlajt eh, jena. Jien kont prefect tal-iskola. Kont prefect. Eh, mela dejjem li li kienu jitfa. Ma kont prefect għax kont nerd jew kont prefect għax kont organizzat. Le, għax kulħadd jiġru warajja, minn dejjem bin-nies jiġru warajja, jena jiġru miegħi mhux warajja.
Ġveri, dan l-ispirtu tal-karattru hekk, divertenti minn dejjem kif fuq. Ejva, ejva, minn dejjem nħobb laħda u minn dejjem nħobb in-nies miegħi nkun hemm dawar bin-nies. Allura kienu jisibuk il-student perfett biex torganizza l-klassi biex iżomm lil kulħadd bi kwiet. Ejva, dik din ilha minn year one. Minn year one, per eżempju, kellna storja ħelwa nirrakkonta ħkielek malaj. Mela, fil-year one kelli teacher, sewa, u mbagħad fil-year two nbidlet ovvjament. U eh, darba fil-Parents Day, eh, l-lommi, il-teacher għaltila dak kemmu kiesa, tgħidlu xi ħaġa u eh, joqgħod jgħid. Għalik.
Joqgħod jgħidilha qed jirrespondini u x'naf jiena kont ngħidilha pereżempju, aqtawa, Għax it-teacher qed weġġawla rasa, per eżempju. Ah, ah, ah. U din kienet toħodha li qed nixbidilha sajja biex qed tifhimni. Oh, oh, għamme għalti. Mhux probabbli kont tagħmel dak il-wiċċ kif tagħmlu llum il-ġurnata u kienet eh. taħsbek li qed tgħaddejha biż-żmien. Eh, u għamme għaltilha ħi ma nafx għaltilha kellem lit-teacher li kellu qabel. U ara x'kien jagħmel hu. U di hekk għamlet marret tkellimha insomma għaltilha min dak dak teħel klassi fejda u wara min jiċċalal u hemm għandek m'għandek ċans għaltlu dak bis-serjetà jkun qed jgħidlek ikun qed jaħseb fik. Ġifieri minn hemmhekk imbagħad irrealizzat li kont tkun qiegħed serju mhux qiegħed mela, mela, mela tiġbdilha saqajha. Jiena bil-kopis kelli naqa teknika meta jtuk xi pita sħiħ tikteb l-istess sentenza. Kelli kopis ta' u koll, ġifiri. U kont uża teknika li taqqat il-bajros bit-tejb biex tikteb tled darbit? Min ma kienx jużari, dik il-copy u paste ta' zmienna.
U s-suġġett favorit kien mar? Jenna, fil-sekondarja t-Taljan kien favorit. L-lum nisimawk naqra t-tgara bit-Taljan. Ma mela. ċerto, ċertamente, eh? siamo. U fl-arti, fl-arti, kif kont fl-arti? Le, ħazin għagħib. Ħazin? Ħazin, ħafna.
Iġveri laqqas il-bazi ku jinna. Pinġija, u xie. Eh, pniet, zelzeba, mux id-dinja tija. Xie, le, ħija, Iva, ħija u ankoħti, eh, u għal-kraft, u għek, vera tajbin jinqalaw. Imma jena xej. Jena jek kittini ritrat jew stampa ta' xaħġa, Nikkupja nagħmel bħala, mhux nitrejsja nagħmel karta fuq oħra u nitrejs. Jirnexxielek.
Iva, iva, hemmhekk minn moħħi ma nafx. Mario llum ħanaraw naqra t-talent tal-arti tiegħek. Ejja. Mhux ħanħallu karrieħek għax ħanaħdu kant professjonist. Eh, Ħammorru Kalta Ġirone. Kalta Ġirone qiegħda madwar sija u kwart karozza minn Pozzallo. Kalta Ġirone hija belt rurali bi storja ikkulurita. Belt magħrufa ċeramika. Caltagirone hija magħrufa għal tarġ mill-isbaħ, biex inkun preċiż 142 tarġa, La Scalinata di Santa Maria del Monte, kollha ddekorati b'ċeramika mill-isbaħ li ħadmu l-artiġġana ta' Caltagirone stess. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ħa taraw 'il Dal Gustus ta' ħdejja bil-bniezel f'idejh jaħdem iċ-ċeramika.

Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand tispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
Mini skirt on, take my body in glitter. Plat platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Esprit, level 1 at the point. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orjenta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa ta' qali irrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orjenta qed ikkompli. fil-ħwienet ta' Ta' Qali u r-Rabat Għawdex, għamara, ornamenti u rigali bla qies ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif ż-żmien u wasal wasla sal-Orjenta illum! Miftuħin il-ġurnata kollha Ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever!
Nemnem, xemgħa artiġjanali magħmula bl-imħabba.

Caltagirone, belt fi Sqallija magħrufa għaċ-ċeramika u l-wirt kulturali rikk tagħha. Waħda mill-attrazzjonijiet ta' din il-belt hija La Scalinata di Santa Maria del Monte, taraġ imżejjen b'madum ikkulurit. Dan it-taraġ, f'okkażjonijiet u ċelebrazzjonijiet differenti, jiġi ttrasformat b'xemgħat jew fjuri. Caltagirone hija belt miżgħuda b'binjiet storiċi, mużewijiet, knejjes u aktar, inkluż il-Villa Romana del Casale, elenkata mal-Wirt Dinji tal-UNESCO. Waħda mill-isbaħ affarijiet f'Caltagirone hija li għandek iċ-ċans tesperjenza u tara quddiem għajnejk artiġġana mill-iktar kapaċi jaħdmu u jiddekoraw iċ-ċeramika.
bil-fardal lest. Tafal ta' ulek. Tafal ta' ulek u kol.
Pero ti aiuto. Ah. Ti ho preparato una base.

Salvatore qal li l-istudent tajjeb Mario, eh? Mistaġbin kemm qed jassorbi l-informazzjoni mill-ewwel, idejh qed joqogħdulu tajjeb mat-tafal u sejr mhux ħażin, qal. Ma stennejtiex minnu.
Waqt li Mario kellu l-opportunità li jipprattika t-talenti artistiċi tiegħu, jien smajt iktar dwar l-istorja ta' ċeramika tipika ta' Kalda Ġirone, minn Salvo. Fostom spjegali fid-dettall l-istorja u l-użu tal-bumli malandrini.

Quindi, per esempio, può essere usato per il vino. Mario, jien ġibt il-Giacomo miegħi li ġiet tifel ta' Salvatore Sewwa. li huwa maestro in the making. Ħalli jgħidilna Ciao. naqra aġġettiv fuq ix-xogħol li għamilt int. Allora Giacomo, come descrivi il-lavoro che ha fatto Mario? Dawn nisir kollu. Bello e divertente. Ma sei, sei diplomatico. E, devevi, e se dovevi essere onesto, Cosa do dicevi? Bello, Bello divertente. Morna tajjeb, Mario. Sì. Naddu għal-pass li jmiss.
Eh? Għal-pass li jmiss. Għal-pass li jmiss. Tajjeb.
Grazie. Kottura.
Kottura e poi finitura. Lo possiamo anche dipingere, visto che stai imparando anche a dipingere, è vero? Sì, ma eh, la, la strada è lunga ma ce la facciamo. Mario, wara li għamilna l-kreazzjoni, ma t-ridu għaddu għal-pass li jmiss. Insajruha, it-tafal, mhm.

Nindaħal imma wara li qed narah jagħmel kalpolavura, inti ċert li trid taqbad il-brushes tiegħu. Jiena biex ngħidlek, l-ewwel nett qed nibża' immislu l-brushes ma mhux jissillu xi ħaġa. Tieni nett aħjar. Aħjar indawru.
Aħjar nħalluh jaħdem Vuoi continuare tu? Goa! Grazie mille, grazie tanto maestro. Abbiamo cambiato idea, grazie tanto. È meglio se continui tu che

Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint.
OK Home. Prime Time jirringrazzja lil
Virtu Ferries. Go for it. Esprit